India rama thir laihchhuahna hmun engemaw zah kan neih a, Japan ramah chuan thir laihchhuahna hmun sawi tur awm ang pawh a awm loh laiin India stainless steel aiin Japan stainless steel A tha zawk fo va. India stainless steel chu thla hnikkhat chhungin a tui e khir nghal uaih uaih laiin Japan stainless steel vei thung erawh chu a la fim kal reng thei thung. Awle, tunah chuan India stainless steel hi engvanga Japan steel aia tlo lo zawk nge a nia, engvang tehreng a tui ek chhe hma zawk nge a nih sawi lan ka tum lem lo va. Iron scam vang em ni ni dawn ti ngat phei chu sawi thui tur ka hre lo. Amaherawh chu thla ah khian thir tui ek ni awm tak an hmu tlat mai a. Thla lei lung ah khian lung ṭhi tam tak a awm a, chung zinga ṭhenkhat chu iron ore, lung, iron pai tam tak pawh an awm ve a ni. Mahse chu lung, iron pai te chu eng vanga rawn tui ek ve ta ringawt nge? Class ten science zir lai ah kan thir lo tui ek dan chanchin chu kan lo zir ve tawh kha. Kan la hre tlangpui chuan a rinawm. Oxygen leh tui awm loh chuan thir hi a tui ek thei lova, thla a ve thung chuan oxygen chu sawi loh tui phei chu hmuh tur a awm dawn der si lova, eng thil chuan nge ni rawn thlen ta ang le? India thlalem Chandrayaan one kha nasa khawl changkang hmanga thla lei lung mineral composition analyse thei tura thuam that a ni a, kum sanghnih leh pariat vel khan, Thla a hel kual thin a, chuta a thil hmuh chhuah chu scientist te beisei piah lama mi thla leilungah khian water molecules a hmu chhuak tlat mai a ni. Mahse, engtin nge chu waters molecule te chu thla leilungah khian an lo awm tih hrilhfiah ngaihna reng an la hre hrih loh a ni. Chandrayaan one ina thla leilunga zirchianna NASA leh Hawaii Institute of Geophysics and Planetology a researcher ten an zirchian nawn lehnaah chuan an beisei ngai loh lutuk thil, Hematite ni thei awm ang tak, iron oxide, thir tui ek an hmu chhuak ta mai chuan researcher te hmak tih a hlawh hle a ni. Tlangah khian mi atanga lo kal SolarWind ina hydrogen gas a rawn ken tel chuan thla lei lung khi a tuam a. Chumi a nih avang chuan thir chu lo awm pawh ni sela a tui ek mai mai lo tura ngaih a nih lai a, thir tui ek ni awm ang tak. Hmuh chhuh a nih pawh hi thil mak chu a ni ve tawh hrim hrim a ni. Nasa mi thiamte chuan tihian thir lo tui ek theih dan chu kawng dangin an la hrilh fiah thei zel a. Oxygen te hian khawvel magnetic field line te hi zawh chhoin thlalei lung te hi an han thleng chho thei a, tichuan, oxygen te chuan thlalei lunga water molecules-a nen chuan tangkawpin khing, thlalei lung iron paiah te chuan iron oxide thir tui ek an han siam ta a ni, an ti a ni. India ram chanchin sawiin bul kan han tan ta sa sa a, India ram chanchin bukin hnu i han khar leh teh ang. Khawvel pumah lockdown kalpui a nih laiin ram hrang hrangah chuan tualtha leh crime rate a tla hniam a. India ramah ve thung chuan pawngsual case kan nei belh phah teuh va, tun hnai lawkah pawh khan hmeichhe pakhat chu Covid nineteen positive a ni tih hriat a nih hnuin ambulance-in hospital lama hruai a ni a. Ambulance driver chuan kawng dik lo lamah kal pen puiin ambulance chhungah ngei chuan a pawng sual hmiah mai a ni.